Tiŋgoliga banchi ka chɛ nyuyabu daa ku nyɛla kamani yɛtɔɣa ka bipuɣinsi mini bɛ ni ku tum taali shɛli ka di ŋɔ maa ti ʒi la ka di yɛri yɛtɔɣa ka turi tura ka n chɛli ka di ti yɛri nɛma yɛtɔɣa. Di daa puya yi nɛma yɛtɔɣa ŋuna, takahi suŋ ka ti bi zaŋ ti zaɣa niŋ nɛma ni. Because a nyɛ takahi yeri ka zaŋ a zaɣa niŋ nɛma ni, takahi maŋa ti diri a mi. Daarim ku tooi mali irin ba ni ma takahi ka ku yɛn ʒiya ni yɛn yɛrila nɛma. Ba di yi ti niŋ ka so yɛn zaŋ lala bini filim ma, a chɛrimi ka o baŋ ni takahi shɛli n-nyaŋ li ka a chɛ li sɔŋ maa. n ku tooi gari a binchɛriti ka a gari ma jɛbɔbiri bee wula ka Dagbamb yɛli maa. Ka ti daa van tɛhi ni nɛma maa yɛtɔɣa ni yɛli maa tɛha so bi lan yɛri nɛma yi dirip bee shili malibu so bi lahi yɛri li. Zibira la ni daa ku n-niŋ la hal zuɣu bi yiri yɛya ni ka ti chɛ ka di nyɛ Irene Ban ŋun niŋ relevant, ŋun mali brand. Ma ŋɔ act o ku zaŋ a ma maɣisima ni o. Hafizu, ma mali brand ka a na yi bisigu kpɛna tiŋ puuni m po Naawuni. Hafizu, man pun lee ji face ka a na bi naai bisigu. Nimmɔɔ zaa ka n yɛri a maa. Ah, a ni daa kana kabi shɛb timda ka ti timda yaari ni maa, banim daa, man daa nyɛ chairman o, Yaari Records. Ma shɛb ban lee ban na kuli kpɛna irin Fransi Gadam Makasio era of music maa ban mi Yaari Records n nyɛ first record label ban kuli establish Northern region man daa nyɛ di chairman. Chaŋ kala ban daa be di puuni ka n nyɛ chairman maa ka a baŋ ni ka a kpee n-nyɛ ma. DJ Carlos, Black Moon, Abada Shanti, DJ Yamu, Hadiza Shakira, Daddy King, Don Sibili nima. Bɛ zaa ha daa bela record label maa puuni ka m ma ni ka n nyɛ chairman. Ʒii maa ni ʒini ma ni yɛn yɛli ka sokam ka di bahi. hal ban daa bi daa gari ma ŋɔ ba ka zaŋ bukurili mi m-piri ma that time a irin straw kawa stone nima kama mini ba man kawa stone ŋun ku nyɛla errant a master maa ŋun daa zaŋ ali errand boy maa man kawa baa disrespect o that time kawa ku tooi boli man kaman ka tim ma ka ka m kpe nyɛ o ba ka o pun tiri ma jili shɛli din simsi ma ka a ku guui kpɛna ka rediyo niŋ alaha hali ka a yɛri ni kaman nyin niŋma rediyo imagine ni yɛra n ʒi rediyo ni di fiila ka bɛ na ku saɣi ti maa na tiŋ puuni a kɔŋko rediyo ni entertainment yɛtɔɣa if we are going to find out who made who n pɔ naawuni I made the show I made the chat show you were begging me to appear on the show weekends n daa nyɛ man resting day so

Kpe ka n yɛn zali ka puhi ka paɣa ŋun kam zaaha kpaŋ o maŋ ka program ŋɔ maa ka di kana maa di bahi ban di gaskiya dalla ban kam zaaha daa yina ti support ka ti daa set record ka ti daa make history ka ti daa make a statement that is unerasable di ka nyahibu a ti doli nyaangi na ti niŋ a buɣisiri ti ni niŋ koomi nimaani n pun nyɛla a yi CMB nima I mean Nima nima Agbogboloshi I mean Tema Kasuwa

Amin Bah Kobile, MC Yarga, Ulumani, Tumba GH, Alizini and all the guys, Rollins nima, thank you so much, thank you so much for the other day, yes, kpe ka n yɛn zani ka puhi ka paɣi production team maa as always, Abigail Emefa, o nyɛla ŋun be kpaŋmaŋ puuni ka program maa kanna ya, Amin n supporting team maa, Mashud nyɛla ŋun, Amin taha bee ka o yina maa bee fo, ka naan che Mashud eem, eem doo yini m bala maa, Mashud, thank you so much yaa, m puhiri ka paɣiri pam. And as always Abigail Emefa thank you so much Shahid nyɛla ŋun be MCR maa ka kpaŋ o maŋ ka program maa ka di chani viɛnyɛliŋga yes ti puhiri ka paɣiri naŋgban yindi And again chɛ ka nya nya General Manager nyɛla Mister Enoch we are most grateful ti ba ŋun nuu pa ti zuɣu ka ti buɣisira ŋuni nyɛ Chief Alhaji Adam Kukra.